Sena tat-tajba, minn hawn ftit ħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Illejla ser nospita lix-xandar Clint Bajada. Clint meta beda jxandar kellu biss erbatax il-sena. Illum il-ġurnata u ilu għal dawn l-aħħar għaxar snin il-kap tal-istazzjon One Radio, l-iktar stazzjon tar-radju segwit f'pajjiżna. Fit-tmexxija ta' stazzjon tar-radju daqshekk popolari, b'daqshekk udjenza x'inhuma l-isfidi li taffaċċja ta' kuljum? Dan huwa fuq x'ser nitkellem ma' Clint illejla. Apparentement Clint jibża' ħafna wkoll mill-ajruplan, jibża' jtir. Però xorta waħda jirnexxilu jsiefer. Niltaqgħu ma' Clint minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. F'Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
Is-sena ta' tajba u nilqakom għal Prime Time biex tkunu tafu d-dettalji ta' x'qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi din il-ġimgħa tistgħu tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi Owen Bonnici dot TV u hemmhekk issibu video bid-dettalji kollha kif tistgħu tippreparaw dak li qiegħed inservi lil mistiedna tiegħi llejla. Qegħdin eżattament f'nofs il-ġimgħa għalkemm għal ħafna għada huwa l-aħħar jum tal-ġimgħa x'ħa jibda l-weekend u x'weekend dak, long weekend għax nhar il-Ġimgħa sejrin niċċelebraw il-festa ta' San Pawl. Illejla Il-mistieden tiegħi, il-kollega tagħna Clint Bajada. Kif int, Clint? All right, grazzi tal-istedina. Serata tajba, grazzi tal-li aċċettajt. Tista' takkomoda ruħek, wasal Clint Nell. Wasalna. Wasal. Kif aħna, Clint? Tajjeb, ta' inti?
Jiena tajjeb, ta'. Tradizzjoni ta' prime time nirreġistra l-kulħadd jien. Agħmel li tħoss. Naf li diġà rreġistrajtek xi darba jew oħra imma. Ħa jkolli nżomm mat-tradizzjoni, isem u kunjom? Clint Bajada.
Propja Clinton, imma insomma. Min jgħajatlek Clinton imma? Il-mummy. Il-mummy?
Tgħajattli Clinton. Data ta' twelid? 24 ta' Ġunju. Ii, għal naqra mhux fl-Imnarja. Għal naqra, San Ġwann.
1982, 82. Mela inti ikbar minna, mela s-sena li għaddiet għalaqt 40. Ekku. 41 dis-sena.
Fejn inti mwieled? Pietà. Pietà. Residenti? Mosta. Professjoni?
Full time country manager u head of one radio ġo one productions. Clint, din is-sena anniversarju importanti, għaxar snin fit-tmun ta' one radio. Ekku.
L-istazzjon bl-akbar udjenza, l-iktar segwit f'pajjiżna. Hekk, x'inhuma Bi stazzjon daqshekk popolari, x'inhuma l-isfidi li taffaċċa ta' kuljum? Mela, jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti, l-isfida l-ewwel nett li m'għandekx ħin għaliex apparti li huwa stazzjon ta' mużika għaliex ħafna nies peress li huwa one jaħsbuh stazzjon politiku, però fih ħafna mużika, l-maġġoranza tal-ħinijiet huma mużika. li jixxandar 24 siegħa kuljum. L-isfidi huma li ma tafx xa jiġri minn ħin għall-ieħor, jiġifieri jista' jiġri xi ħaġa siegħa oħra li titbiddel skeda dak il-ħin. Meta jkollna mod partikolari xi kampanja elettorali jew elezzjoni trid toqgħod attent il-mobile jekk idoqq xi ħaġa jew oħra għax jiġru ħafna affarijiet. Però ovvjament l-iktar affarijiet sbieħ huma li għandek ħafna nies isegwuk, imma naħseb one radio jagħmluh il-personalitajiet li għandek. Ġifieri l-iskeda mhux biss kif tqassamha, imma n-nies li għandek available biex jagħmlu dawk il-programmi. U b'hekk naħseb baqa' popolari għax naħseb jien bħala kontenut bqajna bħala stazzjon nazzjonali. Ġifieri li jiena nħobb ħafna li jkollna kontenut tajjeb mhux sempliċement tmur tagħmel programm mużikali. Imma trid tmur preparat għal dak kollu li jista' jinqala'. Jiġifieri, illum l-ebda programm ma jmur, dak li jkun, l-ebda preżentatur ma jmur mhux lest biex biex ixandar. U naħseb dan kollu tana riżultat għal ħafna snin. Li inti tkun segwit ħafna ma jfissirx li ħa tibqa' segwit ħafna għal dejjem, għaliex għandek ħafna sfidi ta' stazzjonijiet oħra, in-nies iħobbu jisimgħu xi ħaġa ġdida, in-nies iridu jbiddlu, imma aħna stabbilixxejna ruħna bħala stazzjon segwit ma' ħafna u ħafna nies. Clint, Suġġett kompletament differenti. Mill-wieħed sal-għaxra kemm int fanatiku tal-futbol? Xejn kważi. Le, ismagħni, ara, hawn min jgħidlek ma nifhimx. Jien mhux ma nifhimx għax biex tifhem fil-logħba tal-futbol ma tridx txierf. Kont nilgħab il-futbol fi żmien jien. Imma ma tantx insegwi, jiġifieri, ma tantx insegwi. It-tim nazzjonali darba lagħab kontra l-Ingilterra F'ta' Qali u int kont hemm. Ejwa, mela.
Din is-sena Kooperazzjoni t-tim nazzjonali ħa jkun qed jiltaqa' kemm mal-Ingilterra u kemm mal-Italja. Ġifieri hemm logħba f'Marzu u logħba oħra f'Lulju. U jiena dak iż-żmien flimkien ma' Ron Briffa konna nagħmlu Stadium PA. Dak tkun jiġifieri qed fil-ground inti u tkun qed tgħid bil-microphone il-players u ħaġa u oħra insomma. U jiena kont qed nagħmel il, ngħid il-plejers ġifieri l-ewwel ħdax li ħa jilagħbu tat-tim Ingliż u kien hemm ħafna plejers famużi mad-dinja kollha. U meta jkun hemm Malta, Italja, Malta, Ingilterra jkun hemm grawnd mifqugħ bin-nies u warajna kien hemm is-supporters tal-Ingilterra. U jiena msomma meta bdejt ngħid il-formazzjoni tal, tal-plejers tal-Ingilterra, ħarbatt l-ewwel wieħed u smajt boo minn warajja u komplejt ngħaffeġ, ġifieri bħal meta tidħol ġo t-tajn u toqpa' tgħaffeġ u teqpa' tgħaffeġ. Minn hemm għedt ismani dan mhux xogħli u allura aħjar inwarrab u nħalli f'idejn ħaddieħor. Kienet tkun fiha kienet stressanti ħafna l-biċċa, mhux dakinhar biss, imma anke eżempju meta jsir gowl, meta jkun hemm substitution, inti trid tgħid min ħiereġ u min dieħel, tagħraf il-players, ikun hemm għajnuna, imma kollox ta' dak il-ħin u għandek in-nies qed jarawk dak il-ħin, ġifieri din mhix xi ħaġa rekordjata ma xi ħaġa live li tagħmel siegħa u nofs stressanti ħafna, ġifieri.

Clint, kemm-il darba rajnik f'attivitajiet politiċi, imma timmaġinak b'karriera ta' politikant?
Ifhimni, qatt tgħid qatt, imma s'issa l-eta' ma tantx tinteressani ngħidlek il-verità. Iktar nieħu gost inkun fuq il-marketing side tal-politika. Ħafna nies li llum jinsabu fil-kabinett, jiġifieri, kellhom xi, kelli xi darba jew oħra entom. Ġifieri ħafna nies ikun hemm min ikun mhu xejn, ikun ikollu eżempju fis-sens ikollu kariga differenti mbarra mill-politika u jiena l-ewwel wieħed li nkun isma' vera narak jien fil-politika u minn hemm u hawn tibda konverżazzjoni, jiltaqa' ma' ċerta nisa u llum il-ġurnata jinsabu ministri jew segretarja parlamentari. Dik it-tieni sodisfazzjon kbir fil-verità. U normalment min inkun fit-tim tiegħu jirbaħ. Vera din.
Clint, biex tkun politikant tajjeb ovvjament trid Tkun taf il-kostitwenti tiegħek u tagħrafhom. Kull darba li tiltaqa' magħhom tagħrafhom. Taħseb li biex tiftakar il-kostitwenti minn darba għall-oħra tkun naqra dmajbsa? Imma jekk ituk xi biċċa xogħol u xi pjaċir iebes, bilfors tiftakru dak li jkun. Għax jien qaluli li ġieli tiġrilek li tiltaqa' ma' xi ħadd u tibda tkellmu ma jkollikx idea. Ma tkunx taf, le, le, le, ma tkunx taf. Ismagħni, Malta, semmejt il-politika, pajjiż żgħir. Jiġifieri jekk inti m'intix lest li tkun għad-dispożizzjoni tan-nies 24 siegħa kuljum, tidħolx għaliha. Jiena kont fortunat li f'ħajti sibt sodisfazzjon fix-xogħol li nagħmel ġa. Ġifieri as-such il-politika mhijiex qiegħda fil-ħsieb tiegħi li dan. Iktar nieħu gost ngħix il-ħajja u ngawdi u ma tkunx ħafna committed għal ħafna affarijiet. Qed nikbr Owen, so il-ħajja qasira, let's enjoy. Clint, għamilna riċerka. Dħalna naqra fl-arkivji u sibna naqra ritratti li kellna bżonn innaħħu naqra qbud minn fuqhom u trab mhux ħażin. Ħa nurik naqra ritratt u għidli naqra x'memorji jġiblek dar-ritratt.
Mamma mia. Kemm kellek żmien hemm, Clint? Dak naħseb il-bidu nett, hu, erbatax-il sena wisq probabbli, daqs jien m'għandi dak ir-ritratt fil-verità. Hemmhekk qed narawk t'erbatax-il sena biss u mbagħad ważżlilna ritratt ieħor, m'iniex ċert hekk kontx qed tipprepara għal xi competition tal-bodybuilding għax il-pożizzjoni li qiegħed fiha. Hemm hu.
Kemm kellek żmien hemm? Żgħir ukoll, hu, mhux naħseb xi tlettax u tnax-il sena, erbatax xi ħaġa hekk, hu.

U, insomma, darba fost l-għajn kien hemm dal-vażun partikolari li ommi u missieri kellhom naqgħa bokka bih, għax dak iż-żmien, ifhimni, d-daddy vera kien jaħdem u biex tixtri xi ħaġa extra trid tagħmel ħafna effort u dar kbira, tlett itfal u x'naf jien. Allura konna nibżgħu ħafna għall-affarijiet nippruvaw, dak la qal minn hemm ġie. U, lagħab, kont qed nilgħab dil-logħba, ma rajtux quddiemi u ġibtu f'ragda, ġifieri, u letteralment, imma ma kienx inkiser li ma tistax tirranġah u ppruvajna nirranġawh u ħaġa oħra, Tlifna xi biċċiet u komplejna nimlew dawn is-sbawħ bil. Spiċċa proġett! B'xi water colours u hekk, u mbagħad fl-għaxija kollha kwieti, kwieti, kwieti, nipprovaw kemm jista' jkun ma jarawx. Ma rawhx dakinhar, imma mbagħad meta bdiet tfarfar ovvjament ommi ndunat. Rrealizzat.
Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura għandna filmati antiki ta' Clint, però fuq kollox ħa nitkellmu dwar il-biża' ta' Clint għax tibża' inti tibża' mill-ajruplan. Nibża', nibża'. Imma ssiefer xorta Clint. Xorta, xorta. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, ħa jgħidilna naqra minn fejn iġib il-kuraġġ, le, biex isiefer. Eqfgħu hemmhekk.
Għandek it-tarbija bi mnieħer imblukkat? Stirmar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer ta' trabi biex ikunu jistaw jihdu nifsaħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jażlu Sterimar għall-ulidhom. Sterimar, nifsaħjar, Ħajja Aħjar, Il-prodotti Sterimar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib mal-prodott qabel l-użu.
Baroness is a low in fat lactose free cheese which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness.

Best Deal Properties.
Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemmem, xema artiġjanali magħmula bl-imħabba. Nar il-ħadd 12 ta' frar fit-8 nofs ta' filgħodu, Ambjent Malta flimkien ma' Saving Our Blue qed jorganizzaw mixja edukattiva fl-inħawi ta' Ħaġari. Jekk tixtieq tattendi, Irreġistra minn fuq il-paġni ta' Facebook ta' Ambjent Malta jew Saving Our Blue.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Clint Bajada tkellimna kif dawn l-aħħar għaxar snin kien qiegħed fit-tmun ta' l-iktar stazzjon segwit tar-radju, One Radio u tkellimna dwar l-isfidi li taffaċċa ta' kuljum meta tkun qed tmexxi stazzjon tar-radju b'daqshekk popolarità. Għedtlek li qallibna għal arkivji mhux ħażin, rajna ritratti mill-passat ta' Clint, Però issa wkoll wasal il-ħin biex naraw naqra filmat li ħajħodna għal ura. Ħa nirkbu t-time machine u ħa mmorru kważi għoxrin sena ilu. Ħa naraw dan il-filmat. Issa, kienet 2004 ta' dak il-film. Kważi 20 sena, Clint. Mamma mia, ilu, ilu. Eh, straight to the point, wieħed mill-programmi li kont nippreżenta, ma kienx l-ewwel programm li ppreżentajt għax l-ewwel wieħed kien Kulħadd fil-Millenju, kelli sittax-il sena, flimkien ma' Ray u Claire. Ehm, kif taf, Owen, illum it-televiżjoni sabiħ imma m'għadux parti mill-ħajja tiegħi għaliex ovvjament minħabba impenji oħra Nippreferi niffoka fuq dawk għaliex kif tagħmel inti għandek biċċa xogħol kbira biex tagħmel programm ta' kuljum u ħafna preparamenti. Imma dak iġibli memorji ħafna sbieħ għaliex iltqajt ma' ħafna nies, sirt, tgħallimt ma' ħafna. Konna nagħmluh f'dan l-istudju għall-mument. U kont se ngħidlek ħafna mill-uċuħ li konna naraw fuq Straight to the Point, iż-żgħażagħ li kienu fuq dak il-programm illum il-ġurnata ħafna minnhom Kollha personaġġi prominenti f'pajjiżna. Ekku, ekku.
Politikanti, niftakar Jonathan Attard, eżempju, llum Ministru, Alex Muscat, illum kien Segretarju Parlamentari llum Membru Parlamentari, u oħrajn, u Roberto Frank Aranza li kont nippreżenta miegħu llum imexxi parti importanti minn dan l-istazzjon. Clint, wasalli għal widnejja li tibża' mill-ajruplan. Ejja. Imma xorta ssiefer.
Eħe, din ma ġietx hekk, ta' b'kumbinazzjoni minn meta minn meta kont żgħir. Dina, kelli xi erba' esperjenzi għax minħabba x-xogħol kont insiefer ħafna fix-xitwa U kien hemm żewġ flajts li kienu beżżgħuni naqa' mhux ħażin, jiġifieri tiela' u nieżel u naqa' int u niżel ikun hemm balla silġ u riħ u ħaġa oħra. Jiġifieri kien hemm naqa' flajts li vera. Imiss eżempju xi ħmistax ilu jew tliet ġimgħat ilu mort tara l-kunċert ta' Robbie Williams, le? U kellu jkun weekend vera, vera bir-riħ dak il-weekend għax iltqajt ma' ħabib tiegħi li huwa kaptan fil-gym u hekk qalli, qalli għedtlu għaliex ħa tagħmel? Dal-weekend għedt Lohan Sifar qalli eżatt sibtha qalli qalli għax dina qalli ġejja b'Alla riħ dal-weekend. X'tagħmel imma kif iġġib kuraġġ allura? Xi trid tagħmel I mean ngħidlek il-verità negħreq ħafna meta nkun fuq l-ajruplan, nisma' nipprova naqa' mużika u tipprova ma taħsibx u xi trid tagħmel. Jien tort tiegħi wkoll għaliex ġieli noqgħod nara naqa' films relatati ma' affarijiet li ġraw fuq l-ajruplan. Allura tissir taf iktar. Allura tibda. Tissir taf affarijiet li ma tridx issir taf. Jiġri eżempju.
Ma tridx toqgħod taħseb hekk imma ħażin. Imma jkollok issifer u għax inkella tibqa' I mean ma ssifer qatt hija. U ġieli jiġifieri eżempju meta sifirt għal dal-aħħar dal-ħmistax ilu kif semmejt inti, Within two days kelli erba' flights, jiġifieri għax kont fuq xogħol f'pajjiż, imbagħad erġajt ġejt Malta u rġajt mort biex nara l-concert ta' Robbie Williams. Ara kemm smajt mużika mela. Iva. U ara kemm għeriqt.
Għeriqt. Mill-ewwel shower kbir imbagħad. Clint, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Żgur li t-telespettaturi ħadu gost titkellem kif ukoll taqsam l-esperjenzi tiegħek. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt, grazzi għal kun, ħa nibagħtuk minn hawnhekk b'ħafna tomiet tajbin. Żgur li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Yougity, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali, bħal dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata bi ftit Yougity kif ukoll grazzi għal Nemnem Candles għalik għandna xemgħa li kull darba li ħa tixgħelha żgur ser tiftakar fina kif ukoll grazzi għal Sarah Bajada kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil fuq minn 40 riċetta differenti li kollha kemm huma meta tippreparhom tajbin ħafna u ma tħossikx guilty li qed tikol xi ħaġa li mhix tajba għal saħħtek. Grazzi Clint u l-kumplament ta' Serata t-Tajba. Tafx ridt insaqsik? Ħa tagħmilha l-maratona ta' dis-sena jew le? Qed tfakkarni biex napplika.
Le, le, le, suppost ħa nagħmilha, qed nipprepara ftit ftit, m'iniex daqshekk tajjeb dis-sena biex inkun ċar, jiġifieri jekk tarawni lejn l-aħħar, don't worry. Imma kemm-il darba rajt fuq is-social media ritratti tiegħek. Jiena normalment din li qed issemmi inti hija ta' l-aħħar ta' dan ix-xahar li tkun half marathon, jiġifieri 21 point xi ħaġa key il full hija 42 li jiena qatt ma għamiltha. Imma nagħmel ħafna tens u fives li huma faċli għalija fil-verità, ġifieri. Imma 21 trid tippreparaha mhux ħażin. Mill-ġirjiet kollha li għamilt, liem kienet l-iktar waħda diffiċli? Di 21, hu, il-full, il-half marathon, dejjem, il-half marathon. Imma fuq liema opinjoni ħassejt li kienet l-iktar diffiċli? Għax għandek ħafna tul, u għandek ħafna tul, u skont, jiġifieri naħseb l-aktar waħda fil-verità kienet darba f'Diċembru, kienet dik li aħna nsejħulha Imdina to Spinola, kien żmien tal-Milied u żmien tal-parties, kont wisq probabbli xrobt xi darbtejn mhux ħażin u mbagħad dik il-ġimgħa stess. Il-misriħ qabel ġilja importanti.
Importanti hija.
Clint, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilek ukoll. Il-lejl it-tajjeb. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi. Illejla nawguralkom il-Lejl it-Tajjeb u qabel inħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton. Biex tipparteċipaw faċli ħafna. Irridu naraw ritratt tagħkom, nafu li tħobbu ħafna is-sales u pratikament tridu turuna kemm tħobbu s-sales billi żżommu karta f'idejkom u tiktbu I love sales. Grazzi għal United Colours of Benetton jekk tibgħatulna dak ir-ritratt żgur ma jiddispjaċikomx Għax jekk intom tkunu r-rebbieħa, ħa terbħu irgal mingħand United Colours of Benetton li żgur ser issibuh utli u tużawh kuljum. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi, nawguralkom is-serata t-tajba, l-lejl it-tajjeb u ħa niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija għal edizzjoni oħra ta' Prime Time. Sadanittant, nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb, komplu segwu l-istazzjon favurit tagħkom, l-Istazzjon One. Ciao! Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's fior di vita.